Emu akwaaba ɛba Jesus Personal TV so. Me din de Prophet Desmond Abirifa na ɛnɛ da yi soso Nyankopɔn ayɛ y'adom ama y'asan bɛtena afidikɛsie so. Ne nyinaa ne sɛ yɛbɛbie Nyame mma ani na y'ama ɔmo so ate nneɛma bi ase. Na yɛnsɛe mmerɛ no mɛkyea aboafoɔ ne adɔfoɔ a ɛboa yɛn ma yɛn nsa tumi kaa this particular platform no nti no Nyankopɔn nhyira obi biaa a ɔhwɛ me adɔfoɔ ne aboafoɔ nyina Nyankopɔn ɔnhyira mo na ɔnyɛ mo kɛse na yɛ social media handles no a ɔbɛtumi anya Jesus Personal TV no bi ahwɛ ɛyɛ Facebook Jesus Personal TV Facebook Instagram ɛna YouTube wobɛtumi soso Anya Jesus Personal TV programmes no bi ahwɛ wɔ me Facebook page, Prophet Desmond Adrefa Facebook page so. Wobɛtumi anya bi wɔ hɔ ahwɛ. Saa so na wobɛtumi so anya Jesus Personal TV programmes no so bi ahwɛ wɔ YouTube, Prophet Desmond Adrefa, ɛna Instagram so so. Ɛhɔ so so wo nsa bɛtumi so aka bi anaasɛ wobɛtumi ahwɛ bi so wɔ hɔ. Instagram nso so yɛ Prophet Desmond Abrifah saa. Na wɔn a ɛboa yɛn ma yɛtumi de programs wei ɛbrɛ wo no yɛ Come to Jesus Personal Ministry. Asafo yi mu na Jesus Personal TV so ɛtumi pieeɛ. Ɛna Jesus Personal TV nso so bɔ yɛn asen a yɛtumi de dwumadie yi ɛbrɛ wo nyame nyankopɔn ɔnhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse ɛnɛ yɛba abɛhwɛ asɛm bi afiri eh, asɛm a yɛba abɛhwɛ no from the profile of the prophet ɛyɛ eh, part 1 2 and 3 no eh, yɛde akɔ awieɛ na yɛsan atoa so na ɛnɛ topic no yɛ the deceiving spirits towards The Calling of God. Aha, ahonhom a ɛbɛdeceive nnipa mmerɛ a Nyankopɔn frɛ ɛreba obi so. Na before a yɛbɛstarte program no, mɛsrɛ wo sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ. Awurade, yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din mu de wo mma a ɛretie yɛ wɔ wiase afanaa nyinaa hyɛ wo nsa. Awurade, yɛsrɛ wo sɛ w'asɛm yi nkita tumi na kasa fa w'akoa mu. Aso biara a ɛbɛte w'asɛm, ma asɛm no nka n'akoma, na ɔnte aseɛ na ɔnya nhunumu, na ɔno nso so nya anibie, na atamfo antumi anwia no. Awurade, ka me ho ɛ, na yɛ me kaekaefoɔ, na ma wo tumi nyɛ kɛse wɔ me so, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akoma bi a ɛyɛ den, obi biara a ɔretie asɛm ɛnnɛ da yi, ɔno nso bɛyɛ nhyira. Wei na me srɛ wɔ Dɔba Yesu Kristo din mu. Agyidifoɔ nka sɛ Amen mfa ma me. Yoo, eh, yɛtoa so, yɛtoa so ɛwɔ eh, the deceiving spirit towards uh, the calling of God. Yɛtoa so. I think sɛ Afei na wutie me a, bɔ mmɔden sɛ wubenya The Profile of the Prophet, Part One, Two, and Three, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛretwa series yi anaasɛ ɛɛ program yi a yɛreyi de rekɔ no nyinaa no, na woanyɛ yere aba na ama woate nsɛm no, baabi a Nyankopɔn akoa firi ne baabi a ɔrekɔ, ne baabi a Nyankopɔn nso ahyɛ sɛ ɔde no bɛduru. Na wahu. Na before a mɛtoa m'asɛm so, nsɛm no a yɛreka no, ɛnyɛ deɛ yɛreka de tɔn yɛn ho sɛ bi a ɛɛ yɛwɔ biribi dabi, na mmom sɛ ɛbɛyɛ adesuade hu kɛseɛ de ama wo a wotie me no, na ɛbɛboa wo so ama wo a woreba no. Wobɛhu sɛ aa saa kwan so no, nneɛma bi sei na ɛwɔ kwan mu a, woanhwɛ yie a, ɛbɛtumi awia wo. Ɛno na Nyankopɔn yɛɛ m'adom ma metumi huu bi a, meyɛɛ ne sɛ memfa mma me nko ara me ho. Na sɛ yɛantumi antete Kristosom ankɔduru pɛmpɛnsoɔ bi sɛ deɛ a nnipa hu anaasɛ yɛbɛyi mpaate nhunumu ama afoforɔ ne nkyirimma a, Kristosom bɛgu so akɔ fam Sɛdeɛ mpo aduru pɛmpɛnsoɔ bi a nnipa abɔmu abu aduru pɛmpɛnsoɔ sɛ nyamesom koraa no, ebi mpɛ na wɔatie, na ebi mpɛ nso sɛ wɔbɛsom. Adɛn a saa honhom yi ara? Yɛwia asɔfofoɔ, tɔn oil, tɔn wei, gyegye sika, yɛ wei, ka nɔkorɛ a wonnya dɔm, enti no ama Kristosom ayɛ biribi a ɛwɔ hɔ no. Yɛntoa yɛn asɛm so. I think sɛ the profile of the prophet no ka nsɛm bebree ɛne baabi a na mefiri ba na before a nyankopɔn frɛ ɛbɛba me so no na meyɛ adwuma wɔ hotel bi ɛwɔ akra ha ɛwɔ airport na meyɛ adwuma no bɛyɛ te sɛ eh, bosome bɛyɛ enum anaasɛ nsia hɔnom. Na ɛkɔduruu mmerɛ bi na memfa no sɛ hotel no a na meyɛ adwuma no na ɛyɛ Indiafoɔ na wɔn hotel na na meyɛ adwuma wɔ hɔnom. Na one na mekɔ night na meyɛ mepeke guest wɔ airport anaasɛ na meyɛ porter wɔ restaurant ɛɛ hotel hɔnom ɛyɛ restaurant and hotel. Ɛnti no na yɛdeɛ night paa na. na at times no mɛ runne night na ɛduru baabi one day yɛkɔ a ma mentwa mfonyin bi nkyerɛw na aten sɛ producer ɛde saa video no ɛbɛto eh, sorry saa picture no ɛbɛto eh, screen no so na wo a wohwɛ no wahu saa demon no ho asɛm a na meka na mentoa m'asɛm so. Yɛkɔ night a ade sa na ɛpeke girls no from airport ne ade a, yɛbɛhome kakra, ade asa nti wobɛpɛ baabi sɛ woda. Na daeɛ mu no, before Nyankopɔn frɛ bɛba me so no, upon sɛ ma start one month, two month, eh, akɔ a meyɛ adwuma no, na menya nya daeɛso biara ɛsɛ deɛ mebɛka yi. Na one time meda hɔ anadwo, Ɛnna obi baa me nkyɛn sɛ mepɛ sɛ memmoa wo, na mahu sɛ ahokyerɛ wɔ wo so. Na mesuro oo, ahokyerɛ nni me so, kyerɛ sɛ mayɛ m'adwene sɛ meyɛ aberanteɛ nti meyɛ adwuma na matumi de abɔ me bra nti no so far no menyini biara ɛnna I'm still working nti no ahokyerɛ no a ɛwɔ me so no deɛ meyɛ adwuma nti no menim sɛ Nyame wɔ hɔ mɛtumi afiri mu. Ɛhɔnom na ɔkaa sɛ, No, mepɛ sɛ memmoa wo na wonya sika na wo ho ntɔ wo. Nti ɔstate sɛ na ɔreka nsɛm a wotumi hu sɛ eh, mɛtwa ne mfonyin akyerɛ wo a, ɛrekɔ akɔyɛ sɛ obi a ɔyɛ prɔfɛt. Aha, because na ɔkyerɛ sɛ nneɛma nkɔ yie saa ɛma me. Kekaa nsɛm fa me ara m'abrabɔ ho. Wei a mereka no nyinaa na ɛyɛ daeɛso. Tie no yie, na ɛyɛ daeɛsum. Enti no, mekyerɛɛ no sɛ, Dabi, ɛnyɛ adeɛ sɛ mɛyɛ. Ɔkɔɔ so ara influence me to some level sɛ, Wo deɛ, ade kye a, ɛɛ, sa nsuo na yɛ sei na yɛ sei. Because of sɛ media so na ɛwɔ no nti no, mempɛ sɛ mɛkyerɛ kwan a bɛfa so a saa honhom no wobɛfrɛ no nti no, mede hɔ no bɛhinta kakra. Enti ɔkyerɛɛ me nsuo bi sɛ menkɔfa, na adaa sɛ ade kye a, mensa nsuo na menhohoro m'anim, na mehohoro m'anim gu fam a, menyɛ nneɛma baako mmienu bi ngu m'anim no a mahohoro agu fam no. Na bronsam ɔyɛ ne tifo. Enti mekyerɛ ne sɛ daabi, ɛnyɛ adeɛ sɛ mɛyɛ. Nti ɛma mehwɛɛ ne din ma ɔno nso so wotumi hu sɛ na ne bo yɛ afu, nti ɔkɔɔeɛ. Daeɛ no mu ara na mehuu sɛ ɔde mframa a ano yɛ den anaasɛ mframa a ɔhyew wɔ mu paa a metwa no mfonini akyerɛ wo a ɛte sɛ acid no, aha, ɛte sɛ acid. Enti no, mframa no bɔ na ɛtwe me de me nam fam na ɛbɔ wura me, me ho nyinaa dɔ hyehyeehye, ɛyɛ saa time no. Enti meteaa mu Jesus, Jesus, Jesus na ogu so retwe me. Jesus, Jesus, Jesus. Ɛhɔ a na ewiem bieeɛ. Ɛna mehuu sɛ Yesu Kristo wɔ wiem. Ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ, ka kyerɛ ne sɛ ahemfo no dɔɔso, nanso me nko ara ne ɔhene no nyinaa, me na meyɛ panyin, anaasɛ me nkotoo na meyɛ ɔhene no. Enti hɔ ara na me, meyɛɛ dɛn? Mekaa saa asɛm no a, me repeat asɛm no a Yesu Kristo aka akyerɛ me no a, ɛna meka de maa tumi no a na ɔha me no. Na around the way no, eh, yɛka ne sɛn, eh, India hotel no a na yɛwɔ no, na yɛwɔ tumi bi a na yɛfrɛ ne eh, Lord Ganesha. Na ɔno na na ne image ne other eh, images a na na ɛwɔ environment hɔ no nti later no mebɛhuu sɛ eh, Lord Ganesha no ɛna na ɔbɛdii saa adwuma no anadwo no na metoa me kasa so no me repeatee the same asɛm no a Yesu Kristo kaeɛ no na Yesu Kristo too nnwom bi kyerɛɛ me na aten sɛ sɛ Pentecost foɔ na atu ɔse Jesus ɔyɛ ɔhen kɛse ampa Ɔno nkotoo na ɔyɛ ɔhen kɛse ampa. Saa nnwom no I think sɛ ɛyɛ ate paa na tete akristofoɔ no na wɔto paa. Ɛma me behuu sɛ saa nnwom a yɛto no ɛkita information a tumi wom. Na yɛgu so rekasa no saa nnwom yi yɛ nnwuma bebree wɔ me me deceiving spirit no mu ahaa nti yɛntoa so. Nti m'ani bɛtee anadwo no. Na anuanom na adɔfoɔ a motie me, physically no na me ho adɔ paa te sɛ obi a yɛde me ato sɛbi koropɔɔto so. Me ho adɔ paa yie, na mebɔ m'ani a na mesu. Na deɛ na na ɛyɛ m'anigyesɛm no sɛ Yesu Kristo me su frɛ no a ɔgyee me. Na ɛno nso yɛ asɛm bi a na mede kyekyɛ me werɛ daa very night no. Enti ade kyeeɛ na mebɔɔ. Ɛɛ me colleagues no amaneɛ sɛ deɛ mafa mu anadwo wɔ reception ha no nti ɛɛ wɔn nso so ɛhu biribi sɛ no ɛbɛyɛ saa spirit wei because sɛdeɛ na mekyerɛkyerɛ ne nneɛma a na ɔreyɛ no na wɔn nso ahu sɛ ampa ɛbɛyɛ sɛ saa spirit no but na ɛyɛ ɔno a yɛkasa kɔ yɛn anim biribi bɛsi dua so sɛ ɛyɛ ɔno a nti ade ɛkyee me ma me pɔn night duty no baa fie. Me bɛ duru yɛ no still me bɔ mu ani a na me su fi sɛ me wedeɛ mu no na nneɛma nkɔ yie saa mfa mma me. Nti no saa very day no na me wɔ eh off day nti no mankɔ adwuma the next day no. Nti anadwo no na me bɔɔ mpaeɛ na meka kyerɛ Nyankopɔn sɛ eh meda no ase sɛ Wadom me na waboa me, na ɛhaw a ɛbaeɛ no nyina no, ɔno Nyankopɔn no atumi ate n'anim akyerɛ me, anaa me sufrɛ no no, wagye me so. Ɛno no ma mehu sɛ ɔka me ho, enti meda no ase. Na tumi no a ɔyɛɛ me saa ade no, mɛpɛ sɛ mehu no, na Nyame bɛfa me so na madi ne so nkonim, na mahu sɛ ampa, Seesei deɛ, nea Yesu Kristo abɛka me ho ama mahu sɛ ɔka me ho nti no, mɛtumi adi saa tumi no so nkonim. Enti anadwo no ara na mebɔɔ saa mpaeɛ no, ɛna medaeɛ. Medaeɛ no, mehu sɛ mawura eh, the realms of the spirit no, mahu sɛ mawura ewiem saa, na mekɔɔ planet bi wɔ eh, heavens no bi, aha, planet no bi so. Mekɔɔ mekɔtoo ɔhene bi a ɔte hɔ nom a, Ɔwɔ nkurɔfoɔ atwa ne ho ahyia, wɔn nnɔɔso. Ɛnti na ɛkɔyɛ te sɛ revelation na eh, John eh, describe sɛ Nyankopɔn akonnwa no na there was a 24 elders atwa ne ho ahyia no. Saa bi pɛpɛɛpɛ, bɛ saa people no a na yɛtwa wɔn ho, wɔn atwa wɔn ho ɛwɔ saa throne no ho no, na wɔn nnuru saa 24 elders no. Ɛna nsɛnkyerɛnne huhuhu biara so nni saa akonnwa no ho it's like a throne a eh, yɛbɛka ne sɛ ɔwɔ ne cabinet bi atwa ne ho ahyia nti eh, deɛ ne a meteeɛ ne sɛ mede waba ha sɛ bɛhwɛ mahenie a me so mewɔ wɔ ha yɛ still no na menya ahu nipa korɔ but na nyame ama ho kwan sɛ me ne saa tumi eh, menhwɛ ne nneɛma bi because mpaeɛ a mebɔɔeɛ no Ɛno na ɛleede me tu ɛhɔnom. Enti na me deɛ mahu no sɛ mawura baabi a obi rekyerɛ me biribi. Enti saa na mehuu no faeɛ. Yɛfirii hɔnom no, me ne saa tumi no panyin a na ɔte akonnwa so no san bɔɔ yɛn aketee mu firi planɛt no so sii fam kɔɔ baabi te sɛ Bruu Ocean. aha Blue Ocean wɔ India hɔ baabi saa. Na nsuo no ani nyinaa yɛ blue. Na deɛ mehu yɛ asɛ nipa no a me ne ne nam no, but ma me ntwe w'adwene si biribi so na ɛyɛ Ganesha no a daa spirit no a na wasan afɔme ne ho. Na wɔn de ne mfonyini bɛto TV no so na wahwɛ. Ne ti no yɛ ɔsono na ne down no yɛ nipa saa. Na ne nsa so yɛ nnan. Ha, but physic eh, spiritual na ɔbaa me nkyɛn ɔdaeɛ no mu ɔbaa no te sɛ nipa enti na ɔkasa te sɛ obi a ɔyɛ honhom mu nipa ma menka asɛm wei na memfa wo nko akyiri i believe sɛ nsɛm no sɛ yɛto yɛ bo ase na yɛkyerɛ mu na wote aseɛ yie a ɛbɛboa paa enti sɛ mmerɛ bɛba mu a part 1 2 3 koraa no a yɛbɛtwa firi sɛ nyankopɔn adom TV station yi, ɛyɛ yɛn ayɛdeɛ a sɛbi mpereduasa. Ɛnte sɛ deɛ makɔtena obi TV so anaasɛ obi radio so a yɛama me one hour anaa thirty minutes sɛ menka asɛm bi. Ɛno na ebi a mɛrahye nti mentumi nkyerɛw nneɛma mu yie. Ma memfa wo nkɔ w'akyi kakra na memmɛtoa baabi a ɔde me kɔ Blue Ocean no so. Wahu sɛ deɛ ɔnso gauze. When they come to you, wo nipa no a wotie me yi, wɔn mma no with their image no a ɛte sɛ ɔsono no anaasɛ image huhu. Nka ade kyeeɛ no a mɛhu sɛ oo oh, tumi bi aba me nkyɛn na ɔbɛyɛ sɛ bi kora aborɔnsam anaasɛ sesa aborɔnsam anaa bayifoɔ bi anim huhuhu bi aba me nkyɛn. Me nua a wotie me. Woyɛ sɔfo afei na wo ba, woyɛ prɔfɛt anaa woyɛ obi a Nyankopɔn nsa wɔ so. Program wei mɛ mɛ srɛ wo sɛ wo bɛ share de ama wo nua bi na ɔntie. This particular television a ɛyɛ Jesus Personal TV no, deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛbie nipa ani na yɛma nipa te honhom mu asɛm ase a ɛnyɛ fa sika bra daabi ɔse Bible no sɛ ɔde ma yɛ kwa yɛso yɛde bɛma kwa sɛ yɛtumi adekɛti nipa penpem na ɔmu nyinaa bɛte nyamesom ase yie a, megyedi sɛ me nnɛmbaa bi na obi ka kristosom a, ɛngu m'anim ase sɛ nnɛ mmire mu yi woka wogyina baabi koraa ka sɛ woyɛ sɔfo koraa a na wofɛre efisɛ ɛnnɛ a asɔfofoɔ aba no nneɛma a ɔmo ɛkɔ mu ne nneɛma a ɔmo yɛ no ɛmma wo koraa no a woreba no koraa no a yɛka sɛ nyame nsa wɔ so a na infact ɛyɛ haw ma wo sɛ ei nti me nso yɛbɛka sɛ me sika nti na mebɛyɛ sɔfo anaa me nso meyɛ odiyifo atorɔfo no bi na wo yam mpo ɛrehyehyew tie ne yie ɔbaa me nkyɛn sɛ nipa ɛna ne bɛkasae meanwhile no na his also other gods no bia enti yɛwɔ ahonhom a ɛba nipa da yɛn bɛso ne dayɛ ɛne ne kasa Enti me nua baa me nua bɛɛma a wo hwɛ me sesiɛ ɛwɔ saa platform wei so wo so daeɛ a be very careful sɛ waso daeɛ na obi ma wakwankyerɛ bi ɛnyɛ akwankyerɛ biara na yɛ kyerɛ wa ɛfiri nyankopɔn tie ne yie ɔse me nhohoro m'anim na me ne ogusu a yɛ kɔ no m'anim no a me hohoro no it was meka ne sɛ na ɛwɔ meaning bi ɛwɔ meaning bi na yɛretoa so no wobɛhu deɛ nti a na yɛse menhohoro m'anim no ɛnɛ nipa da nɔɔso daeɛ pɛ daeɛ wobɛhu no a o oh, mebɔ onyame mpa yɛ nti deɛ mehu yɛ no firi nyame to bo ase hwɛ daeɛ no yie wonte daeɛ no ase a ma obi a wonim nkyerɛw ansa na woatumi atu anamɔ sɛ wokɔ akɔyɛ direction bi Saa deceiving spirit yi asɛm a yɛka yi, one time Nyame ka kyerɛɛ me sɛ menka nkyerɛ m'adamfo sɔfo bi sɛ honhom bi bɛda ne ho adi akyerɛ no sɛ ɔnkasa ɛkasa mmienu mmiɛnsa bi ngu ɛpoma so ɔnkɔtɔ poma na before ɔbɛka saa kasa no agu poma no so no ɔde poma no tene obi so a ɔyare a ne ho bɛtɔ no mfiri nyame nti ne no ehu paa sɛ wobɛhu odiifoɔ biara ne wei bia meyɛ huhum sɔfo na okita ne poma bi okita ade bi yɛnka sɛ poma ɛnyɛ nanso nkurɔfoɔ wei ɛresɛe nyame mma ne asɔfofoɔ a ɛreba ɛti mɛserɛw sɛ woda yɛ so Mɛsrɛ wo sɛ wo nteaseɛ mu obi nkyerɛ wo. Ɛnyɛ daeɛ biara na wobɛhu ɛfiri Nyame. Nyɛ saa so na prophecy biara anaasɛ adeɛ biara bɛhu wɔ daeɛ mu biara because of sɛ woyɛ Kristo ni nti. Nyame na yi ada no adi akyerɛ wo. Mesrɛ mo, monyɛ careful. Monyɛ careful. Ma memfa wo nkɔ back to baabi a me ne Tumi no ɛkɔ Brue Ocean no so no. Ɔnane te sɛ oil gu nsu no so na still no wosan hu n'anim ɛne ne image. Owie na ɔsan kaa n'anim no nyinaa ɛmo ayɛ ɛna ɛsan ɛpagyaa ne ho te sɛ nipa ɛfiri nsuo no ɛso. Ɛhɔnom na ɔyɛɛ ne nsa sei te sɛ deɛ obi redrɔ curtains no. Ɛhɔ ara na nsuo no wipe efiri asɛ waseparate nsuo no biribi saa aha wawipe nsuo no left and right aseɛ no ɛna mehu sɛ ɛdan sisi hɔ ɛna cars a agyegye din a nnɛ ne bo yɛ den a sɛlebretis yi retɔ, asɔfofoɔ yi bi retɔ a, yɛde retu yɛn ho sɛ mayɛ yie na matɔ kaa wei na matɔ kaa wei. Tie no yie. Ne nyinaa bi gu nsuo no ase ɛne mansions. Nti ɔdaa no adi ma me hu yɛ. Na asɛm a ɔka kyerɛ me ne sɛ, sɛ wobɛbɔ mu ase ketewa bi akoto me a, Me ara mɛma woagye din, mɛma wo cars, mɛma wo fie, na mɛsan akyerɛ wo kwan a wobɛfa so a mɛma wo sika. Deceiving spirit yɛ the topic. The deceiving spirit towards the calling of God. Honhom a ɛbɛsɔ wo hwɛ ɛfa wo adom no a Nyankopɔn de ama anaa mmra so sɛ Nyame bɛfrɛ wo no, wɔn no bɛdi kan wɔ Nyankopɔn anim. Tie asɛm wei yie, Mese hyɛ ma wo nua bi a ɔyɛ sɔfo, obi bi a ɔse Nyame adwuma da n'akoma so, ma no nte saa asɛm wei na n'ani nna hɔ. Na ɛyɛ a mehu me nuanom asɔfo a amane a, Na mehu sɛ saa nneɛma wei na awia wɔn, firi sɛ ɔbaeɛ no, mebisaa ne din wɔ daeɛ no mu sɛ, Wo ne hwan? Ɔse ne din deɛ nhia, but ɔne me nante, ɔtumi ne me nante duru pɛmpɛnsoɔ bi a, ɔbɛbɔ ne din akyerɛ me. Ebia akyire ansa na ahonhom no bi bobɔ wɔn din akyerɛ ada asɔfofoɔ no, a wɔbɛhuu sɛ ɛnyɛ Nyankopɔn no, na ayɛ too late. Miracles ɔpɛrfɔɔme bi. Enti na cars no egu hɔ no na ɛyɛ fɛ yie. Cars a ne boɔ yɛ den, sika ne den, mansions ne ade. Ɔkyerɛɛ sɛ wei no a mehu no nyina no, ɔbɛtrae sɛ ɔbɛtumi de bi abrɛ me into reality. Enti memmɔ me mu ase ketewaa bi na ɔnstarte sɛ ɔboa me. Ɛna meka kyerɛɛ no sɛ menyɛ. Na ɔse oh. Ɔno koraa deɛ ɔde nkurɔfoɔ ba da bia tie ne yie o ɔse ɔde nkurɔfoɔ ba da bia na me no ɛɛ meyɛ so special ma no nti na ɔde me kɔ ne planet no a ɛwɔ heavens no ɛna ɔsan de me ba asase so ha ɛna ɔperform me miracles ne adeade wɔ nsuo no so ɛna wasan ademonstrate ne power ne nneɛma bi a obetumi ayɛ ɛwɔ nsuo no so akyerɛ me na sɛ Ɛɛ, me no mmom a wɔasɛ ne mmara da saa nneɛma wei nyinaa adi akyerɛ me no, sɛ meyɛ m'adwene sɛ merennye no ntom a, ɛbɛyɛ no ya paa, na wanhwere a, ɔbɛku me. Ɛfiri sɛ ebinom koraa deɛ, ɔkyerɛ kaa no nko a, ɔkyerɛ sika nko a, nanso wɔgye ne ɔfa tom. Enti ɛnyɛ hu sɛ this time no, we have eh, sɛ woyi thousands men of God to hɔ a, anaa hundred percent of men of God a wɔnhwɛ one percent na wobɛnya I hope sɛ wotie me paa fi sɛ platform wei ɛwɔ ha sɛ ebibie w'ani nothing but the truth yɛntwa ntorɔ yɛnka nsɛm a ɛbɛpagya yɛ na mmom nsɛm a ɛbɛpagya asafo awurade nipa a ne hwee ogye sɛ nyankopɔn de firi soro ama no ɛna yɛ nyankopɔn so adom ɛna me deɛ waboa me ama mahu kwan tenene no. Yɛtoa so. The deceiving spirit towards the calling of God. Ɛho abobo na ɛgu so a yɛkɔ no. Manyɛ. Manyɛ. Ɛna meyɛ m'adwene sɛ mɛfiri nsuo no ano na makɔ. Nti ɔka kyerɛɛ me sɛ ɔbɛsoma ne nkurɔfo abeku me ɔkwan so mmerɛ a merekɔ no, na ne bo fuu yie paa. Enti mmerɛ a na merekɔ no, mehu sɛ na ne dɛmigɔɔso no efolo me, na wɔdɔɔso paa. wɔn na agye assignment no anaasɛ contract no sɛ wɔn ba abɛku me because tie ha yie ɔkaa sɛ sɛ ogyaa me ma me kɔ a mede nnɔkorɛ no ɛbɛkɔ akɔto abɔnten enti n'anim bɛyɛ dɛn ɛbɛgu ase and people will go to know uh, their tricks ɛno nti na ɛwɔ sɛ ɔku me enti mmerɛ a na meekɔ no a na saa ne demigods no anaasɛ ne powers no bi reba sɛ wɔba abɛku me wɔ kwan so no. Ɛna nnwom no a na meto for the first beginner, Yesu Kristo ka kyerɛ me sɛ eh, mento saa nnwom sɛ Jesus ɔyɛ ɔhen kɛse ampa, ɔno nkoto na ɔyɛ ɔhene kɛse ampa, saa nnwom no, na meto saa nnwom no.

Enti na nnɛ nnwomtoɔ a yɛto wɔ asɔre fie no ntumi mmoa hwee fi sɛ yɛma nyankopɔn mma yɛn nnwom ɛnwom no a yɛto no yɛto fo wiase afefɛdeɛ o ma yɛ fine ɛɛ nyame ayɛ me sei seesei deɛ sika abu me so mehu ne sɛ ɛno no ɛnhyɛ da nyɛ gospel saa ɛnwom no a na meto no na ɛpama honhom no ɛkɔ akyiri saa nnwom yi ɛyɛ ataa to bi nti ɛpamo ɔmo ma ɔmo kɔe later a megu so na me journey no so a mesan aba fie no ɛyɛ saa the same dream no a ɛnsiiɛ no Mato nnwom apam ne demigods no akɔ akyiri no, na migu so atoa me kwan a merekɔ no, ɛhɔnom na mihui sɛ ɔpanyin pa ara no a ɛyɛ Ganesha no, waba. Ɛnna ɔbɛka kyerɛɛ me sɛ, sɛ m'ahoɔden no asa, afei deɛ obeku me. Not knowing no, na Nyankopɔn akyerɛ me akwankyerɛ bi a ɛyɛ aduaba bi na ɛsi me nkyɛn saa. Enti ɛne kasa firi ɛsoro kyerɛ me sɛ, fa saa ade no bi na we, na ɔbɛn wɔ apo gu ne so. Ɛsɛ pratoɔ mu yɛbɛbie w'ani akwankyerɛ yɛ adwuma. Ma yɛnka sɛ adiifoɔ atorɔfoɔ aba nti akwankyerɛ deɛ mempɛ sɛ mɛtie. Akwankyerɛ wɔ hɔ ɛyɛ adwuma. Da bi ɛbɛkasa afa ahaban ho akwankyerɛ. Akwankyerɛ firi nyame yɛ adwuma. ɛkita tumi. Nyankopɔn kyerɛ me akwankyerɛ na ɛyɛ adeɛ so a wabɔ a ɛwɔ asase so ha. Ɛno na ɔma mefa too ma no. Enti leader no bɛɛ me no a ɔse m'ahoɔden asa no ɛna mepu ade no guu n'anim. Nti mepu ade no guu n'anim kyɛ sɛ n'ani so kyiri no ne adeade saa ɛna tete firi n'ani so ɛna ɔse sɛ asa. Ɛhɔnom, saa na Nyankopɔn de bi kora tare me nsa ho a menim sɛ Nyankopɔn ama me saa de no. Ɛhɔnom ara na mesan wee saa de no guu m'anom. Mamma no anhu. Enti ɔbɛn me paa sɛ ɔbɛmia me a wahaha n'ani no, ɛna mepu ade no guu n'ani kosua n'ankasa so. Ɛne deɛ wura mu hɔ. Wɔde mani mani mani mani dɔ wura no mu bubu wura no hɔ. Anuanom no adɔfo, ɛhɔ ara na m'ani teeɛ. Na m'ani teeɛ no, kɛtɛ no so no, me ho afɔ. Me ho afɔ. ɛyɛ a na obi ka sɛ daeɛso yɛ adeɛ bi ɛwɔ mu a na mefa sɛ sɛdeɛ ɛyɛ a yɛhyɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛka ne sɛ yɛ mysteries ne encounters ne akɔneaba no ɛyɛ obi tumi bisa sɛ na sɛ na ɛyɛ daeɛ wɔ ho ayɛ te sɛ ɛyɛ daeɛ deɛ a ɛneɛ na ɛnyɛ rare sɛ nka wodi w'ani ahu there's no difference between sɛ wodi w'ani ahu adeɛ ɛyɛ rare Anaasɛ wada na wahu adeɛ na aka sɛ o, ɔdaeɛ na ɔhuuɛ nti na ɛno deɛ ɛnyɛ biribi biara. But sɛ nka n'ani gu so na ɔhuuɛ deɛ a, nka ɛno deɛ ɛyɛ fact anaasɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛwɔ hɔ no. Ɛdeɛ na ɛma me ho afɔ saa da no anadwo no. Na mabrɛ. Fifire tee me ma me kɛtɛ na me ho nyinaa afo sɛ tam. Na Meda Nyankopɔn ase sɛ Mister Maurano wasan aboa me Praise the Lord Meda Nyankopɔn ase sɛ this time around no wasan aboa me ama madi saa tumi no so nkonim nti ɛma m'ani gyeeɛ paa ɛnso hɔ tumi san baa biem afoforɔ bebree ɛso ɛbae na me ne wo ɛde asɛm yi ɛreba awieeɛ a yɛbɛkɔ part two no Me din de Prophet Desmond Aprifa. Na ɛnɛ topic no a mede berɛw no, mato ne din sɛ The Deceiving Spirit Towards the Calling of God. Yɛ social media handles no ɛyɛ Facebook, JPTV, Jesus Personal TV, Instagram, YouTube, wɔn a ɛsɔɔ y'asene de dwumadie so brɛ wo no yɛ Come to Jesus Personal Ministry. Saa asafo yi mu na Jesus Personal TV nso pieeɛ. Mɛsrɛ wo sɛ program yi wobɛhyɛ na wobɛ introduce this platform yi de ama w'adɔfo, wo nua, wo papa, wo ba. w'adamfo bi, Nyame nipa bi, nsɔre kuo, asɔre akuakuo anaasɛ asɔre, mɛsrɛ mo sɛ montie nsɛm yi yie. Wobɛtumi ahyɛ ɛde akɔto asɔre program bi mu ama yɛatumi atete mmabunu no a ɛreba no. Mo mo nte nneɛma bi ase sɛ ɛnyɛ daeɛ biara na wobɛso a ɛfiri Nyame. na ɛnyɛ akwankyerɛ biara na wobɛhu so so sɛ yɛrekyerɛ wɔ akwankyerɛ bi wɔ dayɛ mu a wosɔre anɔpa no ara na wokɔ akɔyɛ sɛ nka meyɛɛ saa akwankyerɛ yi a ka mama no afiri nyankopɔn akwan so na ma memobɔ nneɛma mmienu bi so part two no bɛyɛ powerful saa na nyankopɔn wɔ m'anim a ɔbɛfrɛ me na honhom bebree baeɛ yɛbɛtoa so wɔ part two na mmerɛ koraa bɛba mu a Yɛbɛkɔ Tupatire na yɛnhwɛ neɛ maa me faa mu. Mpo koraa sɛ me ba Nyankopɔn koraa ne me asi awie no, ansan mpo anso hɔ. Na nkurɔfoɔ yi egu so ɛba. Yɛbɛsen atoa so ne yɛahwɛ sɛ Nyankopɔn koraa afrɛ wo awie a woyɛ nyamedwuma. Ɛhaw ne amaneɛ bɛn ne trials bɛn na ɛba wu saa ɔsɔfoɔ no anaa odiyifoɔ no so, ansa na Nyankopɔn bɔhyɛ no koraa so aba mu, anaa ne nhyira anaa ne mpagya no aba mu. Haw ne amaneɛ biara bɛfa mu. Ɛna ɛbɛduru mmerɛ bi so a, saa na mɛka no, Nyame bɛtwe ne ho na preparation na ɔde ama wo no, Wobɛhwɛ sɛ wobɛtumi de afa mu a ɛbɛduru mmerɛ bi koraa bɔ mpaeɛ a na wonte Nyame nne bio. Ma memfa wo nsi ha, me din de Prophet Desmond Abrifa. Wobɛtumi anya me wɔ YouTube, Prophet Desmond Abrifa, bɛnya videos yi bi wɔ hɔ, the same as Instagram ɛna Facebook, Prophet Desmond Abrifa page mu wobɛnya, ɛna all the social media handles no nyinaa JPTV wɔ hɔ.